ũcio arĩtwo njĩtagwo manase njirũ nĩonokete kristo nĩ mwathani thĩinĩ wa ngoro yakwa ũmũthĩ twĩ aha nĩgetha tũgane kiugo kĩa ngai nĩ ũndũ ngai natũbete mweke ũyũ na ivinda rĩrĩ nĩgetha tũigue ũrĩa ngai arende na ithuĩ rekei twoe mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu kristo tũroka mbere kũ twĩnyihĩtie nĩgetha warie na ngoro citũ na meciria maitũ na nĩgetha mwathani ũtũhe thayũ na ũtũhe kĩrĩgĩrĩro thĩinĩ wa mũtũrĩre witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku jesu kristo tawa na twetĩkia amen ngwenda tũthome kiugo kĩa ngai kuma thĩinĩ wa ibuku rĩa Jo- johana murango wa ikumi na inya mwa- mura- mu- mubari wa mbere kĩrĩkanĩro kĩrauga atĩrĩrĩ mũtigatangĩke ngoro nĩmwĩyokete ngai na niĩ mwĩyoke reke njokere mũtigatangĩke ngoro nĩmwĩyokete ngai na niĩ mwĩyoke Mahinda maya Kristo nĩwe aragĩria arutwo make. Ihinda rĩrĩa rĩakinyĩte na Kristo agakinya handũ atĩ no nginya matigane na arutwo ake. Na arutwo ake nĩ matangĩkaga kuona atĩ matu- mamenyerete gũikaranagia na Kristo, mamenyerete gũtwaranaga nake, Mathĩna maingĩ Kristo nĩ amakuagĩra, moritũ maingĩ nĩ amateithagia. Kũrĩa mekora thĩinĩ wa hatĩka-inĩ, Kristo nĩ ahotaga kũmateithia. Na rĩu nĩ rĩkinyĩte ihinda Kristo amatige, makegu- ma- magatangĩka na makamaka mũno. Na nĩkĩo Kristo aramera atĩrĩrĩ, mũtigatangĩke ngoro, nĩ gũkorwo nĩ mwĩhokete Ngai, ona niĩ mwĩhoke. mwathani agocwo mahinda marĩa nderoga kiu gĩkĩ ndĩronaga atĩrĩrĩ ngoro ĩrĩa ĩtangĩkĩte kana mũndũ ũrĩa mũtangĩku ndakoragwo na thayũ mũndũ ũrĩa atangĩkĩte Ndakoragwo na nginya kĩĩrĩgĩrĩro. O na mũndũ mũtangĩku ndakoragwo na nginya wĩtĩkio, nĩ ũndũ ngoro yake ĩtangĩkĩte ĩgakinya mũico nĩ ũndũ rĩngĩ wa maũndũ marĩa agerereire. Na nĩkĩo Jesu Kristo arera arutwo make matigatuĩke ma gũtangĩka. Ũmũthĩ ũyũ tũngĩrora maũndũ marĩa tũragerera thĩinĩ wa thĩ ĩno na thĩinĩ wa bũrũri witũ, nĩ maũndũ maratanga mũndũ ngoro na nĩ maũndũ maratũma tũtangĩke na tũtuĩke ma kũmaka kuona thĩ yothe ĩyũirĩte- ĩyũirĩte kĩrĩro ona mabũrũri marĩa twĩciragia atĩ nĩmo makoragwo na hinya mũnene macio ona nĩmo ma- mararĩra mũno na kĩrĩro kĩnene mabũrũri marĩa tuonaga atĩ nĩmo super powers Macio nĩ makinyĩte bandũ makambarĩria moko nĩ ũndũ wa mathĩna marĩa maragerera ma mũrimũ wa korona na nĩbo njũkĩte mũthenya wa ũmũthĩ ngũmĩrĩrie mwendwa wakwa atĩ ona tũkĩgeragĩra maũndũ maya mothe tũtigatangĩke ngoro nĩ ũndũ nĩtwĩhokete ngai nĩ ngũmwĩra ũguo nĩ ũndũ wa rĩrĩ kwĩ ivinda tũtoĩ ngai kwĩ ivinda tũtoĩ ũboro wa ma ivinda rĩu mũndũ arĩa atangĩke ngoro nĩ ũndũ ndena kĩrĩgĩrĩro no andũ arĩa mehokete ngai andũ arĩa metĩkĩtie ngai ona mathĩna moka makoragwo na kĩrĩgĩrĩro nĩ ũndũ kwĩna bandũ maigĩte mwĩhoko wao kwĩna bandũ maigĩte kĩrĩgĩrĩro kĩao kwĩna andũ maigĩte thayũ wao makamenya atĩ ona mathĩna maingĩ moka ona mũrimũ wa korona woka makanitha makahingwo kũgatuĩka tũtina kĩgongona gĩa kũhoera mwĩhoko witũ wĩ thĩinĩ wa kristo jesu atĩ kwĩna ihinda rĩroka makanitha mahingũrwo tũtuĩke andũ ma kũhoya nĩ ũndũ nĩ twĩhokete ngai mwathani witũ arogocwo kwenda kũmwĩra atĩrĩrĩ nĩ magũtirĩ na thayũ thĩinĩ wa thĩ yothe gũtirĩ na thayũ thĩinĩ wa bũrũri witũ ona kanitha itũ tirĩ na thayũ bamĩrĩ citũ tũtirĩ na thayũ no nĩkũ tũngĩũrĩra nĩkũ tũngĩthiĩ tiga o twĩyokire ngai tiga o tũrĩire kwĩ ngai nakĩo ũndũ ũrĩa ũtigarĩte no kwĩ- no kwĩyoka mwathani ũndũ ũrĩa ũtũtigĩtwo naguo akristiano na andũ ũrĩa ithuĩ tũĩ ngai no kwĩyoka ngai ũndũ ũyũ twĩ thĩinĩ waguo no twĩyokire ngai twĩre ngai we nowe twĩyokete we nowe twĩgĩte kĩgirĩrĩro- kĩrĩgĩrĩro gitũ kũrĩ we nĩgetha ũke ũtũonokie ũke ũtũ- ũtũrute thĩinĩ wa mũtũndũ ũyũ tũrikĩte ũtũ- ũtũ- ũtũonokie na nĩgetha ũtuĩke wa gũtũrũgamia rĩngĩ nĩ ũndũ ngoro nyingĩ nĩ ituĩkĩte cia gũtangĩka nĩ ma kwĩna nduma nene ĩtũrigicĩirie ona rũcio rwitũ tũtiũĩ rũgaikara atĩa nĩ ũndũ andũ arĩa mathiaga thĩinĩ wa biacara nĩ mabingĩte biacara ciao andũ arĩa mathiaga mawĩra-inĩ angĩ mawĩra nĩ kũbingirwo makarũgamia matirathiĩ wa mawĩra mũndũ ararigwo ekũruta mbeca o mũthenya cia o mũthenya kũ ũngĩ akaga kĩrĩgĩrĩro nĩ ũndũ wa maũndũ maya mothe matũkorete lakini muthenya wa muthenya ndĩragũkwĩra atĩrĩrĩ rekei twĩyoke mwathani rekei twĩyoke ngai na nĩkĩo kristo aratwĩra onake tũmwĩyoke mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũndũ nĩtũmwĩ- nĩ- nĩtũmwĩtĩkĩtie kwenda kũmwĩra atĩrĩrĩ mahinda marĩa twakinya mũico

kwĩna muoyo thĩinĩ wa ngai kwĩna thayũ thĩinĩ wa ngai kwĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ thĩinĩ wa ngai kwĩna security njega thĩinĩ wa ngai kwĩna ũtheremu ona tũkĩonaga nduma mwothe no gũtũtheremia ona tũkĩonaga taka tũri- tũkinyĩte mũico ngai no gũtũhe kĩambĩrĩria kĩngĩ kĩerũ nĩ ũndũ nĩ ngai atwendete kanitha rekei tuyoke ngai mabũrũri mothe rekei tuyoke ngai families rekei tuyoke ngai ona andũ a- individuals rekei tuyoke ngai nũndũ wona tuyoka ngai ngai egũtũhe thayũ wake ngai egũtũrũĩra mbara ĩno na nĩgetha ngai atuĩka gũtwatanĩra ngĩrĩkia njuge atĩrĩrĩ daudi augire atĩrĩ thĩinĩ wa tha- wa thaburi 40 atĩ we nĩguo atĩrĩ etereire jehova o akirĩrĩirie reke ona ithuĩ tweterere jehova tũkirĩrĩirie na ngai nĩgũtũrathima ngai nĩkuga kĩrĩro gitũ ngai nĩkuga makaya maitũ wona twamweterera wona twamwĩtĩkia na rĩrĩ nĩrĩo ihoya rĩakwa atĩ tũyoke ngai tweterere ngai mũthenya wa ũmũthĩ matukũ mekuga tweterere ngai na nĩgetha atũhonokie na atũrathime thĩinĩ wa rĩtũ rĩa ngai ithe ngai mũriũ na ngai roho mũtheru